Nyasaye yawa. Aye, ang'o mogwara malich kama? Yien ema dang' gwara malich kama yawa. Yien gwara malich kama nang'o? Hmm? Anyathi mochwere maber malich. ma Nyasaye nomondo mana chiew gokinyi. Yien, yien gwaro, yawa yien, yawa ogwanda ler, maka yien dwa ketho kama, to ok abi yie. To en ni, ng'ama dinyiew na gas, aa, simba ka ok nya koso ng'ama nya nyiewo gas, Jawasi. Jawasi ni ema wiye tin ga, en ema onyalo nyona gas. We kuong aldok nyinge ni baby. Mano evidence. Jawasi ni ema wiye kusore ga. Ma ema wanyalo winjore go. Ere yi, ere yi, ere yi jawasi. Eh, to nwawe wuoyo chon ya. Eh. Ah, ah. En ema nyaka otimna gimoro, nyaka otimna gimoro. He he. Ai, to kara go namba na yawo. To mawe na go namba jawasi ni. Baby, eh, wachna. Iwinjo kanye ya ok kamano ya baby ya ok kamano ya dongi into dongi ne ga gigi yawa. To nawacho niya ya baby ya. Nadwa ni tim na favor moro ya achiel. Ya achiel kende ya achiel kende. To dong nadwaro niya iorna kata 3k. Ang'e ni ma gima inyalo yawa, orna 3K ya, orna. Ee. Pok akoso ya baby ya, pok otimre kamano ya, podi. Koro iorona? Ma gima ber manadeni yawa, orna, orna sani. Hmm? Ee, arito sani sani, orna ora. Donge inti ing'e kaka aheri ga? Ee. Kamano baba kamano. Aya adhi timoni kamacha in be iwinjo? Ee, sawa sawa. Ee. Yaye donge into ing'e ni Jawasi to nonyuolo wuoyi? Wuoyi gi nus. Nyathi yoma yoma buskut. Eh? Yaye baby, yawa tim kamano, yawa tim kamano. Eh, sawa. Hey. To ma kuma koro agoye gi rungu masiro. Hmm? Jawasege to wigi kusore ga owada. He? Lakini ero koro warita nena kako ore. Adwa ng'iya ne.

Abeyoagamana kodi matini kana mana mjina rinaru idakanye anaenda ku Mombasa taka Mombasa eh. kuzutu anatara nitira Mombasa mondapia nyone kudni moro kanya nyone kinyono nitila adwala neje wangi adwala le wangi ji mondo ka duoga duoga ta kambe ambe kona kasala le wangi tarwa ko gimore wangi ko gidwa ke wangi no ni ya wangi malelo iwega ni en kudni ngango Mombasa nitie tenyiri moko makwar makise donjo kanyo

Kino dumme sungu. Kodi neno gima nangi siko ki. Bana chandra bwana unyula chandra. Kanindo, wachi no chandra bwana. Ano no mo sa so chiko podo kanindi. Ni podo paro mana gino. Kwani.
Ini mah tuan nangi siko. Ini Filipe ya ora. Isem semu. Sim-sim le dian manya ko nong yo ka ko. Inge. Anange.
Inge nya ko ma wa cholando ko sorati. Do nya ko ma ma mo le luye ka ma.

Ka nyako nodonjo e box na, an kurutu an awuon. Ni koro arwako nyathini e box, onyula goli dala ka. To kelwa box. Achele Maneno mana mbas. kiting'o baga ni. Mato mana koro maga maketoga e coins moko. Yene ikanyo dala ka nyithindo kwaji e sweet bwana. Konyo ni bojeri. Pesa maseng'iewo ne go nyithindo e sweet dala ka. Ebene, aning'e, aning'e gimomiyo gidala ni ne timre naga.

One minute. Nang omera. Be. Dinat.
Adhi maber.
Yadhe ya ot.
Soma soma matek.
Soma soma matek skul no ber winjo. Bedo nyathi mahero vitabu. Yero vitabu.
Hmm? Kata wan some moko lo oko, sawa? Ber sa ber sa gine. Kwaheri jak. Sikamo.
Sawa. Ah, Deo. En kare. Kucho kipale machale.
Mako yithiyo mosadu. Kucho kiyina nyalo dhi Mombasa.
Mama choko tango.

Kwani misezo jwangu utimika nade? Ndalo cha bana ndalo cha kende bunge ne ng'anya gweng' mo. Okazani makati minade. Nikume sana nyithindo dhi school kata bungu ma nyathi ponde onge. To ndalo machon cha bungu ne kamoro amora. Idwa ni dhi school to kiol to wacho ni war. Akwa winyi. Akwa winyi ya sana. Nugo luchunya e school sana sana. Eh. Dongi neno yie mane wan go mane fadhina ne gocha. Mm. Koro idong' itera sikul mondo adhi ayud tich. To ka koro wan gi tijno baba wan gi yie dala. Nyasaye kawuondi mana gima timo.

Yawa kara ang'o matimo joma dongo adonga gi? Huh? Chal ni dala ka nok puonje ga ji. Paro thin, paro thisa thisa kama. Paro thin kabisa. Hmm? Ng'amoro gi? Ng'amoro u? Ma tabia mok abi yie. This is bad. Gini rach kabisa. Yani ma tin kabisa. Ok upar kendo uwang'o iya kabisa.